Kũringana na ũtuĩria wa gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari nĩkĩo Rodi Kenya, kĩrĩa nĩ kĩmwe gĩa ikundi iria iteithagĩrĩria kũnyihia ciĩko cia wĩkinaĩ, aingĩ a arĩa marekagĩrĩrio kuuma njera macokagĩrĩra ciĩko cia wĩkinaĩ thutha wa gũkorũo magĩthutũkania nĩ mũingĩ na maita maingĩ andũ ao. Kũringana na mũrutani wa maũndũ megiĩ ũrĩmi kũrĩ ohwo Monica Wanjirũ, ũndũ ũyũ nĩguo wacũngĩrĩirie mathomithagio ohwo marĩ njera na gũcoka kũrũmĩrĩra ũrĩa maratwarithia na mbere mũtũrĩre thutha wa kũrekererio kuma njera. na wamoria gĩtũmi ũgakora mũndũ nĩ irio cia nda ciatũma acoke njera. Koguo tũkĩona hena bata kũmathomithia me njera nĩgetha mũndũ akiuma ainũka akorwo na ũndũ wa gwĩka. No nĩ acakeĩte kuona atĩ mũingĩ ndũiyũkagia o hwaya, marekererio ũndũ ũrĩa ũritũhagia mĩikarĩre yao. Koguo main challenge nĩ gũkorwo andũ nĩ mambaga gũkorwo na gwĩtigĩra mũndũ, monaga no criminal. No rĩu wĩra witũ nĩ ũmateithagia kũingĩrana na andũ rĩngĩ tondũ nĩ wĩra ũratũma mũndũ oneke nĩ hena ũndũ areka na nĩ acenjetie. Monica nĩ augĩte nĩ makoretwo na moritũ maingĩ igeria-inĩ rĩao rĩa kũgacĩrithia mũtũrĩre wa ohwo thutha wao kũrekererio. Nao arĩa mooka tũkamaamũkĩra, tondũ ũcio nĩ ũndũ wa kwaga kũmaamũkĩra nĩ ũndũ ũngĩmacokia njera na raithi mũno na rĩĩhia inene gũkĩra rĩrĩa rĩngĩ mũndũ ekĩte. Jacob Gĩtaũ wa ũkũrũ wa mĩaka mĩrongo ĩĩrĩ na ũmwe kuuma kauntĩ ya Kiambu, ũrĩa warĩ muohwo njera-inĩ ya Kamiti na gũcoka kũrekererio mwaka wa ngiri igĩrĩ ikũmi na ithatũ, nĩaratereria mũtũrĩre wake kuma arekererio njera. Ah, maica ma njera makoragwo me maritũ, ndikuga nĩ mahũthũ, tondũ kwanza ũngĩthikwo aciari mayo gũcerera ũkoragwo wĩ frustrated, ũkona ta ũramenwo, na so umaga wĩna stress tondũ kũhana tarĩ mwana ũramũciare e mũnini, so akiuma ndoĩ akwa njiha na gũcoka, so nĩkĩo ũkoraga andũ aingĩ nginya makeita tondũ wa gũkorwo monaga ta maramenwo nĩ andũ. Jacob nĩ acakaĩte kuona atĩ mũingĩ nĩ ũmathutũkanagia thutha wao kũrekererio, ũndũ ũrĩa ũritũhagia mũndũ o nginyagia makona ta matarĩ kĩene. Wahatũkĩra handũ andũ makaiga nĩ ũkũiya, waima nako andũ ũretwo wĩ mũici, so inakuanga difficult but no ũmĩrĩire tondũ mũndũ ndacenjagia tondũ nĩ wohetwo, mũndũ ndacenjagia tondũ nĩ arenda. Thutha wa kũrekererio kuuma njera, Jacob nĩ atacũkĩtie makinya maingĩ kĩmĩtũrĩre kũrĩa rĩu nĩ mũrĩmi woma. Nĩ ndakire, ngagũra ng'ombe, ngagĩa mũciĩ wakwa, na nĩ nyonaga nĩ profit na nĩ benefit. Monica ũrĩa gĩkundi kĩao gĩteithĩrĩria ohwo aingĩ arĩa maumĩte njera, Nĩorĩtie thirikari gũteithĩrĩria ohwo arĩa marĩkia kĩoho kĩao harĩ gũtheria marĩtwa mao kuuma ndari ya andũ ehia kuona nĩ mũhĩnga mũnene mĩhang'o-inĩ yao gwetha mawĩra na maũtungata mangĩ. Jacob Gitau nĩ kĩonereria kĩega atĩ o mũndũ nĩ abataire kũheo mweke wa kerĩ kuona mũtũrĩre wake nĩ ũgacĩrĩte kuumana na mathomo ma ũrĩmi marĩa aheirwo arĩ njera ya kamĩtĩ marĩa mamũteithĩtie kuona ũboco wake wa o mũthenya. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Kariuki wa Wachira.